Alright, mi te llama bo bon vini na un otro un, uh, eh, sesión. Contento naturalmente que bota meta on junto con nos. Y danki pa suscribir na nos canal de YouTube. Awe un día más nos tin un otro un, uh, eh, sesión, otro episode sumamente interesante. Y naturalmente mi te quiere que nos saliendo un tiki out of the box que es aquí. Awe nos ta papia di kuater dos ocho. Yes indeed nos ta papiando di sex. Na mi wak na dos mil nuebe ku ki ta ta no? A tiki sex baby eso. Anto pa nos por tin e verhal kompleto pa nos por haña kontesta riba nos preguntanan mi tin awe huntu ku mi Sharifa Yanga. Sharifa ta konsehero. Seksual, mi ta bisa e kos korekto? Korektamente, Ruvel. Konsehera seksual. Na ingles, Tende ya? sex counselor. Sex counselor. Si. Sharifa, kiko a hasi sèks asina, asina importante ku bo a disidí ku bo ta bai hasi un estudio avansá ariba esaki? Bo sa Rufete ta hopi great cu bo ta puntra, mi ta purba di haci e historia lo mas cortico posibel. E ta bini desde mi infancia creciendo. Mi mama mi ta kere loke el a lek den su educacion cu a pone cu su relacion no a bay manera el a spera, manera ta wordo. Spliká na nos e rooskleurig verhal. El a pone hañando dos yu muhé, el a lanta nos kompletamente diferente. El a opta, mi ta kere bastante konsiente, pa eduká nos foral riba e parti di relashon, komunikashon, rèspèt. Kiko ta sèks? Mi mama a hañá mi ku diesocho aña, pues esei a pone ku el a mira kon su bida a kambia i kon lo e ta tabak'é ta pa nos ta diferente. Einan nos dos ta diferente tambe pasobra and that's good pasobra nos tin kontraste nan. Ya kaba mi ta mirando e kontraste ta bai bira un kombersashon sumamente interesante. Mi mama tambe a hañá mi ku diesocho aña, mi tata ta tin diesnuebe aña. Ya. Y pero ami si mi no ta corda cu nos a yega di tin e topico sexy no. Mi ta kere cu e mas tanto cu mi tata por a bisa mi ta mi yu no, no sali na estado yong. Exactamente. You know, pero pa bo tin like to talk about it. Yes. Bo sa. Really like to talk. Anto right. el a trece algun, nan mi yam'e belemmeringnan ora cu mi tabata creciendo. Mm -hmm. So bo tin cu imagina viniendo de un huishouden cu lo cual pa abo ta normal. Mm -hmm. Otronan no ta hañ'ele normal. Pues ora mi a yega skol mas avansá, ku ya na un edat hopi yòn mi ta en kontakto ku e queer community, whatever ta different, anto ku mi por komprondé i respetá, mi no tabata mak mei esei na skol, mi tabata mak mei hopi bullying, ora mi wak muchimoenan ku tabata sali toenterteit na Skolna Estado. um, kon nan ta wordu reprimí pa sigui studia, of hende ta wak nan straño, anto mi ta ta question mi mes di kon pa ami, Sharifa, ik vind het allemaal zo normaal, ta un parti di bida. Um, mi tin mas hopi amistad mes ku ta hende homber, anto e motibu ta ku nan ta bisa mi semper ku Bo ta mi fácil pa papia mi ta kuné. fácil pa papia kuné. Dus komunikashon, anto vooral Tópikonan ku nan komo hende hòmber tin difikultat pa papia over di dje ku e sekso kontrali. Sí. Lamin establish esaki mesora pasobra mi tin mas friends pa ne abo, pero esei no ta si ami fásil si no. Eksaktamente. Esei ta un kos ku nos mester komprondé, ku hende mester komprondé, pasobra hopi biaha pasobra ku bo por papia. Fásil di sèks, nan ta bisa, ah no, bo ta fásil tambe. Juist nit. Juist nit. Ta pasobra mi konosementu ta asina amplio, anto ya einan kaba e barièra t'ei van esaki por, esaki no por, ku abo sí, ku abo no. Kon bo ta ervara esei? I esei ta bèrdat, Rufèt. Anto esei ta hasi bo tambe un persona sigur di bo mes. Juist. Juist. Foral n'e parti ku mi sa ken mi ta. Mi. Conoce mi curpa, Pa mi for di Young e pareha ta un addition to my happiness, it's not my whole, mi no mester un hende pa si mi complete. Anto tundertijd nan ta ta bisa mi mama a lanta nos hopi riba nos curpa, dus independiente, dor cu nos a lanta sin e parti masculino. Anto atrobe sociedad ta laga bo sinti cu bo ta mes algo, pero narma ta ma crece anto mas ma bin studia psicologia ma bisa no, al contrario esey a buta mi bay compronde cosnan mucho mas mijo, verdip mi mes foral con hende homber ta pensa versus hende muhe, paso en berdad si. Papia tokante sèks no ta algu nòrmal, pero mi ta ta mira mi ta un persona den mi tur kaminda aksesibel ku Trene por bin papia ku mi dor ku e knowledge ku mi tabata tin tundertyd pa mi edat. Mi ta bisa dikon nos no sigui, bo sa, desaroyá e parti ei ku mi ta ñe algu asina bunita, ku mi ta sinti mi asina stabil komo persona. Mi ta haña e ta parti di nos mental health, hopi hende no ta para ketu na esei. Nos ta bin bek riba dje. Laga mi djis keda na nos generashon un ratu, unda e gap ta entre nos i e hobennan? Sharifa, mi tin kuarenta i dos. A mi tin kuarenta i kuater. Ok, dus nos ta di e mesun generashon, nos mayornan ya kaba den sesenta i piko awor akinan, sesenta i dos, sesenta i kuater. Unda e gap ta cu aun antes e ta full otro akinan e hobennan nan no tin e respect di nan mes of cu ken cu nan wak ah no e ta un tiki leuk e ta leuk mi ta haya e guy handsome mi ta haya e juffrouw super sexy mi ta cla pa bay p'e. Unda e gap ei ta? Bo sa Ruvet, si no suak tog, mi ta kere e gap ei tabata tei semper, si no lo no ta tin divors. Mi ta kere semper e tabata tei. Al contrario, awor aki mi ta haña e generacion nobo, nos ta papiando di e muchanan diesocho, dieshete cu ta biniendo, mas consciente, nan focus no ta riba lust manera nos antes. Dus bo ta wak cu e na leuk.

E ta hasi simplemente ki funshon e tin pa haña yu ku menstruatsi. Anto dats it, nos no ta papia mas di relatsi. Nos no ta, e e topiko ei no ta ta wòrdu toká etol na den yu vòk ku ami por kòrda. No, no, ami tampoko. Lat stan ora un hende muhé ke konosé su mes kurpa. No tabata papia derover. Anto aworaki ke yonga generasi, dor di internet, dor di tur e programanan ku tin, nan ta mas konsiente di nan mes. Anto aworaki nos tin ku yuda guia nan pa nan por skohe mihó, mi ta haña di tempu ku nos a hasi nos eskohonan basá riba tur loke socially a wòrdu imprinted den nos. Kiko ta su. Pose, wat is normal? Normal tabata ta hetero community, monogamous. Dat is ei, so nos ta ta mira practicamente antes. I tur esaki, e ervaring, e pensamentu ei a hiba bo na un estudio ku ta wòrdu yama tantric sex. Si. Mi gusta tantric lovemaking pa motibu ku Tantric sex no ta enfoca riba curpa. Sí. Bo tin cu wak cu e parti di e estudio cu mi a haci, e ta hopi breed. Mi kimen di sexualidad, het heeft practicamente geen einde. Anto dicome ta bisa het heeft geen einde, nos ta cuminsa jong. Right. Cada ken nan yong ta diferente, ha? Anto nos ta pensa cu ora nos yega cierto edad dor di limitacionnan di nos edad, algo fisico cu el a caba. Anto eigenlijk mi ta bisa semper el a cambia y e no a caba. Anto esey ta e bunita di dje. Nos ta manera tin un periodo cu e lust ta halto. Anto bo ta act on it, pero nos no ta tuma e tempu pa connect cu otro. Anto ri dernaast mi a hai bay haci e parti cu nos ta papiando di tantric love making cu tin hopi di haber cu mas tanto energy, feel the other person. Awor Sharifa bo ta. Bo tin bo ta duna coaching sessions na personanan individual y tambe na parehanan. Pero esaki, e coaching tin di haber cu laga nos yamele ya un flow, un un energia, e ta e parti teoretico, e ta e parti di conectividad, e no ta bay cu mustramentu. Exactamente. Hopi hende ta pensa mi ta un coach, mi ta un counselor, anto pe parti coach nan por relate na maybe un health coach of un fitness coach. Mi ta bai mustra bo con e cos mester ta. Exactamente. Pero esey no ta. No ta e caso cerca mi, anto ningun di mi otro coleganan cu ta practica su tin algun cu tambe ta haciele. E ta hopi pa. Re-education. Mi no ta papia di education, so e education nos a haña un base caba. Nos papiando di re-education. Ja. Cara bon, tin cosnan cu a bin den bukinan biologico pas na diesnuebe nobenta i ocho. Tin cos na cambia, tin trends. Hopi cos a cambia. E parti di re-educacion Caminda bo ta duna e hende aki toolsnan, anto toolsnan cu plaatjes. Nos por mustra cu plaatjes, nos por papia. E ta haya huiswerk tin bia, cual ta mayoria bia pa bay cas bay haci. Cu bo pareha. Correct, si e ta bo so of cu bo pareha. Anto tur cos nos ta papia derover. Anto nos ta sigui feedback. Pasobra eigenlijk loke nos ta haci ta wak unda e persona ta na e momento ke yega seca nos. Anto e promé pregunta ku nos ta hasi, Kiko bo ke logra? Unda bo ke bai? Anto e trayekto ei nos ta bai hasi el ku bo huntu. Dikon mi ta hasi e pregunta aki? Ta pa mi establesé pasobra kisas meskos ku Sharifah ta bisa nos tin hopi klientenan na Hulanda, nos mes a wendenan ku pa motibu di e tal bariera nan ta sinti hopi mas komfortabel na papia ku un Consultant, un consehera na papiamentu. Dus nan ta acudi cerca bosnan via, mi ta imagina mi, Zoom sessions. Bo tin bo bo otro un partner, bo colega den bosnan clinica zeg maar cu ta atende na Hulanda tambe, correcto? Correcto. Anto e ora ei mi ta kere ta importante pasobra locual cu awe mi ke tin como meta di e seshon aki, Ta cu nos mester haci sexualidad e acto di tene relacion sexual, nos mester por combersa di dje. Anto Eri ta pesey mi ke pa bo sa cu ora cu bo yega cerca un consehera manera Sharifa cu bo no mester tene miedo pasobra nadan no ta bay pasa cu abo. Bo ta bay haya herment, bo ta haya tools Pa nan por mehorá nan mes, Sharifa. Exactamente, wak. Mi ta comprende papia di sex atrobe den nos cultura no ta facil. Anto dicon? E idioma di caya. E idioma di caya ta pone cu tin bia e ta asina diep imprimi den nos cu ora bo ke papia di sex mes con otro un persona bo por ofende masha facil. Mi ta kere si nos cuminsa na young tambe. Siña e palabranan korekto, anto mi ta bisa tur hende ora nan yega, Don't worry, be yourself. Anto nos ta ban kambia e vokabulario. Dikon? Pa hasi el e asina mas aksesibel, sea pa bo pareha ku bo tin aktual sinti e kómodo òf bo no sa ken otro persona ku bo tin rondó di bo ku nos por bai papia over di sèks. Juist. Kiko Ta e begin trayect pa un pareha cu yega cerca bo, Sharifa. Mi ta contento cu bo ta puntra esey. So hopi hende ta yega desespera. Sí. Anto cu un frustratie, anto ora nan tin problema. Anto eigenlijk nos wish ta busca e herramienta, e educacion prome. ku bo haña e problema. So ora bo tin e problema kaba tur hende ke e kos awor, awor. Anto solushon. Anto no ta un pelachi mi ta na bo bebe. Den e trayekto aki tin hopi kos ku bo ta bai siña konosé bo mes. Pa bo konosé bo mes nos tin ku kambia hopi stories ku bo tin den bo mente imprimí for di dia ku bo a nase, dependiendo di kua kuna bo a sali. y cua omgeving bo a sali. Mi tin cu purba kibra e pensamentunan ey, hacié asina confortabel pa bo cu el a bira un parti nobo di bo. Dus nan ta kere cu nan ta bin cu nan problema, anto ta den un sesion nan haña solucion. Ta bisai e ta re-education. Corecto. E ta re-educacion, pasobra bo a usa un educacion cu bo tin caba, cu bo a adkiri cierto toolsnan di bo pasado. Anto mi ta hari pasobra hopi bianan ta bisa, Tur kos ku nan tempu, tòg? Muchanan, tur kos ku nan tempu. Tur kos ku nan tempu, si. Kiko ta tempu? Groep acht, groep één en toen was het stil. Right. Anto nos ta krese, nos mes ta bai buska. Exactly. Eksaktamente. Tantric sex. Si. Let's talk about that. Si. Tantric sex, tantric love making. Konta mi tiki di esaki. Mas añe. Asina interesante so everybody who's having some issues in the bedroom tur hende ku tin si tur hende ku tin problema of ku tin diki friu den nan kama matrimonial of den nan relashon tin relashonnan den konkubinato ku ta tin biaha un persona no nesesariamente ta kasá pero e tin binti aña ku su pareha anto Kosnan ta bira friu kon kon ta tene esaki kayente usando tantric sex? Tantric sex ta un tool, eigenlik e ta un tool, pero prome ku e tool ei atrobe bo tin ku, nos ta skucha, nos ta traha hopi a base di skucha. Dikon Ruvet a bisí mi no gusta duna workshops, hopi hende ta pidiendo mi workshop, mi ta bisa nan workshop ta general, pero dikon mi ta gusta skucha, pasobra loke ta funshoná pa. A bo persona ku bo pareha no ta bay funshoná pa un otro, anto kada pareha mester wak ki ta funshoná pa nan. Nos tur tin wishes, desires, nos tur tin otro kosnan ku nos ke. Kua ta e senario ku Sharifa ta haya mas tantu? Bo ta bay keda un poko asombrá, hende muhénan ku nunka no a haña un orgasmo. Nan por ta kasá. Nan por tin un pareha of nan por ta nan so, nan no a taña den un orga, nunca nan no a haña. Nan ta keda hang den pleasure. Anto, si, si ta loke mi taña mas, Mas sha tanto. hopi mes. Si, i e ta Ki- jammer. Kiko, em, Sí. Ta hopi jammer. Pero, pero bo ta sinti durante di un acto así, bay yega un punto halto di placer, pero manera nan ta bisa, bo no ta bin cla. Exactamente. Bo ta yega un punto halto di placer, pero no ta esey Ta e orgasmo. Definie pa mi Sharifa. Bo sa ora un hende puntra mi kiko mi tin ku sinti mi ta bisa nan wak e ta varia di persona. Pleasure nan nos pone asina aki prome ku tin penetrashon paso ta esei nan a siña nos sex ta penetration. Dus bo tin ku kuminsá lat lòs di e idea ei. Seks no ta penetration. It hoeft niet. Por tin parehanan ku no tin penetrashon ta tuma lugá. Penetrashon ta mas bien ku bo ta hasié pa e hòmber òf ora ku bo ta bai trai yu, bo a disidí, etsetera. Bo por satisfai otro sin ku bo tin penetrashon. Anto e úniko manera ku bo por hasi esei ta dor di konosé bo propio kurpa. Nos ta bini di un background kaminda. Nos hende muhé a wòrdu eduká, unu, sumiso, Nosoto papia derover, no mishi ku bo kurpa, no eksplorá. E mucha hòmber si for di yòn ta masturbá. E mucha hòmber for di yòn ta wak pòrno, e ta bin den kontakto. For di yòn e ta wak tijdskrif. Kamian'é bo tin ku imaginá ku ya su mente a kuminsá graba asina tantu kos visual ku e. Na momento cu e tin cu haña un arousal, ta pensa esey e por djis sera wowo pensa un zin anto ta cla. Sa kiba nos ta bisa homber ta facil? E ta bini di for di chikito. Un homber sa for di yong con ta masturba con p'e haña un orgasmo. Hopi hende moe Nos sa, paso nos ta wordo educa mas vanuit liefde, taking care of the kids, taking care of the man, taking care of the family. Pero nos no sa a wordo siña con ta duna nos mes placer. Anto bobo ta bin en contact cu e otro, anto bo ta buta e responsabilidad di bo orgasmo den su man. Caminda e no sa precies kico ta funciona. Pa abo, e hòmber ta wak algu i e ta gusta. Dar, Einá e ta start sek un hende hòmber. Un hende muhé tin un fase promé. Desire pa un muhé ta konektá hopi mentally. Anto un muhé por wòrdu afgeleid masha lihé mes. Kemen di nos fasenan, kaminda bo ta bisa bo ta yega den e peak, Ta diferente for di ene homber. Ora e homber pensa for di den auto coriendo bay cas cu ora e yega kico e ta desea, deseo, desire, ya su mente a cuminsa fantasia caba. Pero e no ta ni para ketu cu abo kisas bo ta bezig cu yu, cu trabao, limpiando, am, tin problema, tin torno. Anto e muhe di su mes no por traha facil riba su desire. Atrobe nos ta bute den man. di e otro. Nos ta hopi emotionally. Pero e horinan e casá, e homber lo bisa, ehm, let's keep it open, ehm, e homber lo bisa, ehm, pero mi ke awoki. Exactamente. Anto e hora ei e, e muhé tin ku manera with some kind of magic hasi su mes kla e momento einan pa satisfasé e homber pasobra e ta sinti. ku ta su responsabilidat. Korekto, ku ta su deber. Ki espasio e hòmber por duna e muhé e momentu ei e ora ei? Òf e tin ku bisé femerdia van no, paso kisas ta asina ei. Pasobra e ora einan, sí, paso kisas femerdia si si bo bisa bo bo pareha bo bisele mi tin gana di. Awe nochi drumi ku bo. I maybe e muhe tambe por kuminsá traha riba e desire. Bo sa Mare e ta ta bai fásil. Mare e ta ta bai fásil asina. Lokual ku mi ta purbando splika e hende hòmber ta, e muhe ta emoshonal. Si e dia ei a bai fout ni maske abo riba dje bis'é awe nochi mi tin gana di bo, it's not gonna work. E muhe bo tin ku. Hasi sèks ku ne mentally promé. Bo sa ku mi sa manda leuke appjes. Bisé awenochi ora mi yega a mi ta take care di Tayo. Òf ban kome algu leuk. Hende muhé mester wòrdu distrahé. P'esei bo ta tende hopi hende muhé ku ora nan bai ku fakansi nan por enjoy muchu mas tantu. Pasobra keda den e mesun rutina ta un blokada. Ta esaki promé, esaki despues, anto riba dje awor ora yega a casa, ah, sí, ta sèks tambe. Bo ta komprondé? Right. Anto, den tantric bo ta bai siña kon bo por rilèks bo pareha ku masashi, prepará un baño, baña huntu. Dus henter e foreplay ta muchu mas energetic ku e yega papia. Mi no ta bai duna bo un seshon gratis. Aki bou nan di e video ta bai tin si he pasobra again um, hopi biaha nos ta kombersá Sharifa di mm -hmm. seks sin analisá e akto mes, sin mm -hmm. analisá nos komportashon, mm -hmm. sin analisá nos responsabilidat den enter e akto. Pero si bo ta sinti bo mes, zeg maar um, Den e seshon aki anto bo ta sinti ku, Hei, e kos aki mi tin mester pa mi salba mi matrimonio òf pa mi tin un un healthy sex life. Anto hori nan tur e detayenan di Sharifa ta aki bou nan di e video di manera ku bo por yam'é i traha un sita kuné.